Ji demê ew xweş bin ez hêvîdar im hûn baş bin. Xelekeke nû ji bo fêrkirina zimanê kurdî ez hêvîdar im hûn sûdekê ji van xeleka werdigirin. Hêviya min ew e ku hûn her demok ez dibêjim her xeleka gotê pêşkêşkirin ku hûn li cem xwe binivîsînin ji bo ku hûn dikarîbin bi rastî sûdeke sûdekê jê wergirin. Xelika me îro li ser diyar û nediyar di zimanê kurdî de yan nasyar û nenasyar di zimanê kurdî de gelek têgîn yan têgehên rêzimanî tên bikaranîn. Ha herî giring ew e em naveroka mijarê nas bikin û pirbûna zaravayên rêzimanî ne pirsgirêk bi li pêşiya me. Bêguman ji bo ku miza mijar bêtir yan babet bêtir bê zelal kirin çi wateya van tiştayî di erebî de anko me'rîfe û ne kîra di zimanê kurdî de. Niha em werin ser xeleka xwe me li xeleka xwe li jor jî bi nav kiriye anko li ce me diyar, nasyar, ne diyar ne nasyar di zimanê kurdî de û bi taybet di zaravayê yan di devoka kurmancî de. Niha ji bo ku em navekî bikin nediyar, bêguman her dem navên kurdî dema ku tên nîvsandin ew navana her dem diyar in. Çawa nav dibi nediyar bi alîkariya hin qertafan yan hin Alavan ew navana ne dibin nediyar, ew alavana jî di kurmancî de yan di zimanê kurdî de bi taybet di alav tenê ne. Alava ek li ceme heye û ya duyemîn alava in li ceme heye. Ek û in di alavin ku nava dikin nediyar. Bêguman y tîpa y li cem e hey kengî em tîpa y li pêşiya ek yan in bi kar tînin dema ku ew navdêr bi tîpeke dengdêr bi dawî dibe an ku bi vokalekê bi dawî bive em wê dema hanê tîpa y bi kar tînin ji ber vê yekê jî me xistiye navbera dikka vanokad ji bo ku bê naskirin bêguman me mînak ji ser daniye Yek ji bo çi tê bi kar anîn ji bo navê mê û nêr yek jimar an ku navê ji bo zayenda mê û nêr tê bikaranîn ek û yek ji mar û in yan yen ji bo çi tê bikaranîn ji bo navên kom ango navê mê û nêr tên bikaranîn çi navê kom li cem hebe ango pir ji mar em ê ji bo wan navan dema ku em wî navê hanê bikin nediyar em ê in bikar bînin. Mînak li cem e, me mînak bi hêsanî nîvsandiye. Xortek hat, xortek ji malê hat, mînak. Xortek hat li cem e navê xort nêr e, navê xort di kurmancî de, di kurdî de nêr e û me ek lê zêde kir, ji ber ku ek Ji bo yek ji martê bikaranîn. Xortek hat û dibîne Meleker jî li gorî yek ji mar kişandî ango yek tenê hat. Dûrî li cem e keçikek hat ji ber ku me got ek ji bo herduwa tê bikaranîn. Xala me diyemîn got em nas bikin Ek ji kur hatiye? Ek ji hijmara yek hatiye, anko yek ji li şûna ku em bêjin xortek hat mirov dikaribêje yek xort hat yan yek keç hat. Her du jî tên bikaranîn ango dema ku hijmar tên pêşiya nava, nava dikin nediyar. Em ê werin ser xeleka xwe yan babeta xwe yemîn ya pirjimar em mînaka li ser bidin, xortin hatin. Xort li cem me nêr i, me çi lê zêde kir, in lê zêde kir. Û li cem me keçik jî mê i, me in lê zêde kir. Ango tê çi wateyê, tê wateya ku in ji bo navê mê û nêr her dua jî tên bikaranîn, mirov dikare wan wê in ji bo navê mê û nêr her dua jî bi cih bîne yan bi kar bîne. Lê em bala xwe bidin lêkerê me çawa kir, me lêker Ango kar me li gorî pir cumar kişand, me got xortin, hatin, keçin, hatin. Ango rola in di kişandina lêkerê de gelekî giring. Yan em di jora li şûna xortin yan keçin em li şûna wê inê em dikarin çi bi kar bîn? Em dikarin hin bi kar bîn. Em dikarin bêjin hin xort hatin yan hin keç hatin. Dema ku em yek yan hin bi kar bînin pêwistiya me nema bi ek Û in heyê em dikarin tenê hin bi kar bînin. Li şûna hin em dikarin bêjin çar xort hatin yan hin xort hatin her du jî çê dibin yan hin xort hatin yan xortin hatin yan çar pênc xort mînak hatin. Lê ya herî giring li cem e em nas bikin go ek ji yek hatiye û in ji hin hatiye lê li şûna ku li pêşiya nava bê çûyî dawiya nava û hêsantir bûyî, kurtir bûyî. Ev jî sedemên rêzimanî û bi demiyê bi demê re ev tewandin û çimandina hanê çêdibe di nava ziman de. Em werin ser xala xweyî ya dawî ino kengî anko kengî em ye bikar tînin. Dema ku navdêr

Melvêderê ji bo ku em navber ango keljandin çêdibe, li vê derê jî pêwistiya me bi tîpa ye heye, em dibêjin mamosteyek hat, mamosteyek hat. Em ye lê zêde dikin ji ber ku navdêr yan peyva yan bêjeya mamoste Bi tîpek dengdêr bi dawî bûyî yan mamosteyên mamosteyên hatin. Têbînî li vê derê gelek kes çawa dikin ango çawa dinivîsînin hin kes hene em bêjin peyvê kurd dikin yan siviktir dikin dibêjin ma Dibêjin mamostek hat ango wê e ji hêlê ra ji holê ra cênê ji nav ji nav ji navbera ek û tîpa te ra dijênê û ek tenê bi kar tînin ev jî kurtasiyekî lê ya herî baş go koka peyva kurdî bê parastin ji ber ku di hin peyva de di rojê bê demê nas dikin pirsgirêk derdikeve dema ku kurdkirin çêdibe. Keremik Belaliz. Min heye. Gava nav ne di hundirê havokê de be diyar e an jî ne diyar e? Bêguman Belaliz, destpêkê dijî min anî ziman çi navê kurdî ku hebin, dema ku bi tena serê xwe tên nîvsandin, mînak em deynin mase, Peyva mase di kurdî di gonekev hevokê de diyar e. Tenê peyvên kurdî dibin nediyar dema ku dikevin nava hevokê de û di nava hevokê de tên kişandin yan tên tawandin yan awayekî wan çêdibe. Di wê demê tenê de mirov dikare em bêjin na di di di hundirê hevokê de mirov dikare Peyva kurdî bike ne diyar. Lê bi giştî dema ku peyva kurdî bi tena serê xwe tê nîvsandin û ne di nava hevokê de be, peyva kurdî diyar e. Tenê gava ku dikeve nava hevokê de, heger pêwistî hebe, ango mirov bixwaze wê wî navê hanê yan wê bêjeyê hanê bike ne diyar, divê wê di nava hevokê xwe, di nava hevokê de wê çexê mirov dikare wê bike ne diyar. Ez hêvîdar im ku we sûdek ji vê xelekê wergirtibe. Roj demê û bînin xweş, di rojê bê di bêguman wê ev zincîreya hanê berdewam bike, ev xelekana wê berdewam bikin bi babetên nû, bi vê babeta hanê bi girêdayiyê. Silav û rêz ji we re, roj demê û mînin xweş.